Onda ulanylýan zatlar, gap, çanak, palta, çekiç, pyçak, pil diýlen ýalak zatlara mäun diýilýär. Düşündiňmi? Mäun diýmeklik şol. Bilýäňizmi manysyny? Özara ulanylýan, alyş-çalyş edilýän zatlar, pylany bir gabam bersene, ulat, ulanyp durun, ýa bir paltaňy bersene, ýa bir gowja piliň bolsa, piliňi berseň, ulanyp bererin-le diýip. Şu zatlara mäun diýdiler diýýär. Näme diýýär? Şu sürede esasy bize berjek zady, Kyýamat gününi, öleňsoň direlmekligi inkär etýän adamlaň waspyny aýtdy, Allah salyşdyrdy. Nämedi? Eraeýte ellezî ýukezzibu biddîn, gördüňmi, eý Muhammet, şular ýalak ýalan diýýänleri, biddîn. Hasap-hesap, hasap-hesip gününe. Bid-din diýip näme hasabada çekilýän gün, jeza berilýän gün. Mäliki ýewmid-din diýýär Elham süresinde. Ýani hasap-hesip gününiň, jeza gününiň, jeza berilýän gününiň mäligi, kim? Alla. Araeýtel-lezî ýukezzibu bid-din. Kyýamat gününi, hasap-hesip gününi, ölensoň direljek güni inkär etýänleri gördüňmi? diýýär. Ondan soň şolaň käbir sypatlaryny aýtýar, olar, Fezälike, ol şeýle bir adamlardyr, ýedu'ul ýetim. Ýedu', ýagny ýetimiň hakyny iýendir. Ýetimi ýetime zulum etýändir. Ýedur, zulum etýändir, ýetimiň hakyny iýýändir. Ýetimi kemsitýändir. We la ýahud, we şo sanda näme? Gaýtarýandyr.

Gaýtarýaryn. Nämeden ala ta'amil miskin, garyp, ýetim-ýesirlere, naçar, dul aýallara kömek etmeklikden, olara tagam, duz bermeklikden, olara ýagşylyk etmeklikden hem gaýtarýaryn, kyýamada ynanmaýan kapyryň alamatlary şu. Musulman musulmana kömek etse näme diýerler, sponsorlyk etýär diýerler. Düşündiňmi? Ana şu kapyryň alamaty şu. Düşündiňmi? Musulman musulmana kömek etýär Allahyň emrine. Näme? Tabyn bolup, şu kyýamaty inkär etýän kapyrlardan bolmajak bolup, musulman musulmana kömek etýär. Emma bu wagtlar näme diýýär? Musulman musulmana sponsorlyk etýär. Feweýlul lil musallin diýýär. Soňra näme? Kä suratda namaz okaýanlara-da gargyş bolsun diýýär. Soňam nähili suratda namaz okaýanlary aýtýar. Feweýlul lil musallin diýýär. Feweýl näme? Dowzah bolsun. Gargyş bolsun, azap bolsun şu halda namaz okaýanlara. Soňam nähili haldygyny yzyndaky aýat düşündirýär. Musallin namaz okaýanlar. Bu aýdyňam tefsiri kän, ýöne bir tefsirinde näme diýýär? Jähennemiň içinde bir jülge diýýärler. Hatda jähennemiň özi Alladan dileýär diýýär, meni we illerini gora diýip diýýär. Şeýle bir halda namaz okanlara weýl bolsun, nähili halda okaýarlar? Ellezine hum an salatihim sahun. Şular ýalak, ellezine. Şular ýalak hum olar an salatihim Namazlaryndan sähundyrlar. Sähun, wagtlaryny geçirip okaýandyrlar. Bir tefsiri sähunyň. Wagtlaryny geçirip okaýandyrlar. Bir tefsirinde munafyklaň namazy diýip gelýär. Adamlaň gözünde namaz okap, adamlaň ýok ýerinde namaz okaýan däldirler diýýär. Bir tefsirine namazyna biperwar garaýanlar. Soň näme diýdi? Ellezina hum yuraun. Şular ýalyk, ellezina şular ýalyk hum olar

Mellegiň düýbünde zyňylyp ýatan bir näme, çapy çala postlanda çüýränjek pil ýa dyrmyk, şony sorasaňam bermezler diýýär. Düşündiňmi? Beräýse-de ýerinde jababy galyp şaýat tutulyp, çala birine şikesine berse-de näme, detalyny täzele diýşip, şoňňalak näme, bir nejis adamlar bar. Indi namazlaryny näme sähunlary göz üçin okaýanlary pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýýär? Sahih Buhari we Muslim rahimehumullaň kitaplaryna gelýär. Üç gerek näme diýýär? Tilka salatul munafik.

Onam mazyň äkidip, nähili etdiginiň suratyny aýtman, ilki şonda mazydan adamlar gorkar ýaly etdi. Näme, onam maz munapygyň namazydyr diýip,